Eh, mama matamuka ndamuka mwanangu eh, eh, haa ndati rega ndimuke ndikuidze moto tibike bike nenguva ndachingotsvaira panze apa i ndamuka huku dzenyu apa mhino hwani yabiwa huku mudangomu dzakashota ndangobvurira huku nekutsvaira panze apa hoo ehe ahoraiti ah, mwanangu mira ndichabuda panze ndonoti pakamira sei uchiona mwanangu ndichikusedza kudai Eh, ndikuda kumbokuudzawo mwanangu upenyu eh, mwanangu ukuona muvhireji muno matakagara akomana omuno muvhireji havana kana chimiro mwanangu ini ndikuda kuti mwanangu ka uzvichengetedze ndikuda kuti uwe musikana akanaka musikana akarongeka kuitira kuti mangwana hatizonyara uri mwanasikana asingatomboshoreka saka ini ndikukumbirisawo mwanangu zvibate vakomana womunomu a hawana kana hwendo wakomana womuno muvhireji zvibate mwanangu ndikuda kuti uitewo musikana akanaka urorwewo zvakanaka zvine chiremerera zvine chimiro ndiyo nyaya ndakudanira mwanangu kuseni kunoku ndati ndikuudze usiku handamborara ndichifunga nezvazvo ah. Ah, sawi ah, sawi ndambosvika nepamba kapa sawi

Yei futi Sawira? Sawira mwana wako Tendai uyu Sawira. Eh. Ah, ndoda kuti umutarisise. Tarisisa. Sawira. Kureva kuti kudii Sawira? Ndataura pachikuru Sawira. Ane zvaari kuitei? Ini wangu amaika eh. musambotarisira kuti ndingazokunyatisei mangwana nekutoti mangwana kanoda kuti muzogarikawo amai ndizokuchengetaiwo saka ini hangu zvevakomana aa handidi Antomboita izvozvo ina mai. Ii antombozvifarira, antombodikana mukomana anouya kumberi kwangu. Mm. Andite izvozvo ina. Kana zvakadaro mwanangu aya zvakanaka. Eh, antomboita izvozvo. Eh, ndangoti ndikuudzewo kuri kuseni kunoko. Ndazvokuti tozonyara muraini rinolika. Tinonyarira kupi nawo vanhu muraini munomu. Wanenge achingoti onai mwana wopapa, onai mwana wopapa. Tinoshaya pokutarisa mwanangu. Saka ndizvo andati ndikuraire kuseni kuno ndichangomuka. chienda hako panze mwana ngupese basa rako rauri kuita eho imaita basa ma eho mwana anguona mati muchazoya motarisa huku dzenyu ndaonenge dzakashota ndichabuda panze eho mwana angu ndatotaura sawira ndati mwana wako tendai umutarisise ah, tendai ndinovimba naye mwana uyu aiwa sawira hmm? anenge anoteerera wani anonzwisisa wani mwana wangu uyo ya yeah. kunzwisisa anonzwisisa eh. asi pane pauri kunzvengwa padiki diki sawira oh. mutarisisi mwana wako aiwa hazvina hazvo kuipa sawira ya yeah. ndichangoitawo sekudaro ndizvozvo sawira eh, bozokona mumwe munhu achikuudzaka

But sahwira uyu ari kuedza kuti kudii kana achiti nditarisise mwana wangu. Hello. Hello. Eh, zviri sei? Ah, ndamuka boy, ndikuri sei koko? Vari mumba. Eh, vari mumba, wasi kundinzwa zviri sei? Kupi? Ah, horaiti kutepi? Ah, horaiti rege ndiuye tisangane mira. Mira nditore bhaketi unge ndikuenda kumvura tisangane kutepi. Unondimirira ikoko ndikuya mhei mhanje. Eh, ndikuuya horaiti.

Very right. Andie. Mm. Oh. Saka, hey. Ndaitoti pamwe uchauya here ndapa ndandada kutoenda. Ah, mama wangu aripo. Plus ndadombosenda usi ndatsvera ya. Saka baby, ichokwadi here kuti iwe utone pamuviri pangu? Mm, ndozvandiri kuone. Nekuti ka, mm, nezuro chaiye chaiye pandakatombodya ndakaruza. kana ndakatodya zvimwe zvinhu zvakaita senyama ndikutongorutsa ndatone mazuva ndichitongorutsa saka zvinogona kunge zviri izvozvo plus masikati ese ndosara ndakarara orit saka hausumboenda kwana kumwedzi ah, kumazuva mazuva angu haasati asvika asi next week ndo mazuva angu ah, foto yangu inenge yaite zvinenge zvaibve izvi regedzai ndichiteerawo tendai kutepi eh, haazozvigona mwanasikana ega ega kuchera mvura kutepi regedzai ndimuteerewo mvura iwande chaona after next week yacho yawareva kureva kuti chaona kuti haugese here kana kuti unogesa Alright. Saka inini shamwari ndakuenda ini. Ndangosiya zvinhu zvangu pamvura apa. Ndakunotakura zvinhu zvangu zvemvura hande. Alright, so chandiperekedze baby. Hmm. Handi. Alright. Kotenda asiya bhaketi raenda kupi? Apa hapana mvura here patepi? Ah, ah. Ini niregedzai nditakure mabhaketi yangu ndidzokere naye kumba. Kemba ipa awira kuno kutepi. Patepi hapana mvura. Wosiya bhaketi, bhaketi rinobiwa kai. Reza ngu nditakure chi mabhaketi yangu. Kemba here akubudikira nekuko? Ah. Kuko akubva kupi nei mitendai? Eh? Ah, ndinai wako ka. Mai Matera, tendai tendai mwanangu kana ndichitaura tendai ka zvimwe zvacho imboteerera tendai izvo zvandekumba Kwabva ngwai kumba tiendai. Kuenda ungocheka zvitinhi kana deba pasina mvura ndovadzoka kumba nemabhaketi. Wakuenda kwavo kwawaenda tendai kana ndichitaura tendai ka zvimwe zvake mbondinzwawo. Handei kumba. Handei kumba tendai. Nyaya yantomboda kuti isvike mudhireza baba wako. Handei ausatombocha handei handei handei. Ndokudzoka ipapo. Nyaya tendai iyi asi akuti tombosvika muzvero dzababa wavo tendai mwanangu. Handei. Ndisira piso. Ndendizvise munhu. Tendai. Tendai. Amai. Pinda, pinda mwanangu pinda. Tinda tinda usatye tinda muno. Kotendi mwanangu kuita nenge uri kuchainda. Wakutogarira kure kure kudhodho kunze kwekuti uye ugare apa titaure. Tendai nhai mwanangu. Marendiga, tendai zvauri kuita ka izvi mwanangu. Wabva pano uchiti ukienda kumvura kusvika kumvura kusiya mabhaketi. Wabva wabuda wabva waenda. Tendai, inini ka, ini nditori nani? Zvikazonzwikana baba wako manje tinosvika kupi nei tendai? Zvauri kuita izvi tende. Tendai kundinzwa zvandikutaura. Tendai ini ndoda mwana anoteerera. Tendai inga wani uri mwana unoteerera wani. Chii chikumbonyanyoitika? Mama ndokumbira ruregerero nezvandaita nezvemaona. Kubva nhasi Tendai uzvisiye. Zvawaiita izvo zvesiyana nazvo. Kubva nhasi ngazvipere. Wazvinzwa Tendai? Munzeve dzababa wako asida kuti zvinzvike. Ngazvipere. Zvikangonzvika chete munzeve dzababa wako hatipagari panapa. Ndakumbira musawaudze mama. Ora haiti Tendai mama. Tendai.

Aiwa ndizvozvo. Andidi ka. Ah, ukomana nyeye kubereka. Eh? Kuvarira yeye musikana akauitendayo. Eh, munofira mhuri batendai. Ai ai ai. Aya ndiko kutoti zviite mhofu. Ah. Eh. Zvita. Eh, hoyi. Ah. Ah. kwakurisei kundima aiwa ndizvo zvingoda ini kudai handidi ka eh. orayiti kanjani pana pamba maswera sei aiwa pana pamba taswera zvakanaka mm. sibatendai handitika ee eh. ko iye aenda kupi ko tendai tendai abuda manje manje apa oo ee eh, anga aripo abuda manje manje apa rayiti ee ee ya muchiona kudai maitendai ka mofu ee pane nhau yandanzwa ee komirai kani tange ndakupai chikafu aiwa no imbomira henyu chimbomirai oh. eh, ndine nhau yandanzwa eh. eh, kana uye mwana uyu mhm. tendai mhm. tendai anenzi ane zvaari kuita mwana wenyu ane zvaari kuita kuda zvevakomana here handizivi imi mama vacho munenge muchitoziziva ah, eh. ini ndichishanda zuva nezuva maricho izvo zvanimowa ndikubva kumaricho uko eh. eh. kuitisa ah, mwana mhofu hmm. tendai ka tendai musikana akawimbika saka chandinokuudzai inzwai maitendai chandinokuudzai ndechekuti Ini handinzwaro nditwa mhofu yemukono. Handimuzinzwiza. Ndizvozvo batendai. Imi ndimi mune kodzero yekuraira mwana sikana. Ndizvozvo batendai. Ini handiraire nemuromo chete munozviziva. Ndozviziva batendai but baba tendai ka ndikuda kumbokuudzai ndimbokubataiwo mbichana. Taurai. Baba tendai vanhu vakukuudzai wakukuudzai zvinhu zvokunyera. Tendai ndinogara naye pano ndinoenda naye kutsime ndichidzoka naye pano zvamunotoziva mhofu tendai pana pamba abude ndinogara ndiinaye mwana wangu ndichitaura naye mwana wangu tendai mwana anonzwisisa tendai hana musikanzwa munoona kuti vana tomuno mumalaini zvatinoita tendai hana musikanzwa ndapanzwa maitendai ndapanzwa chandiri kukumbira ndechekuti imi mm. tarisaisai mwana uyu kufamba kwake mwana kuti mangwana panapa tizonyara kunzi mwana wamhofu mhm. akazomitiswa mhm. netukomana twamazuva ano tinopfeka magirazi ndizvozvo maitendai hatidi zvekuti tinetsane mangwana tarisai mwana zvaiva ndichatarisa mhofu but a ah, tendai ndinowimba naye tendai baba tendai pana patendai iko tichatomudyira pachatoya mombe pano Shuwa iwe matendai. Tichatomujira baba tendai kuya kuzobvisirwa pfuma. Oh. Vanhu kuzara muno mukicheni muno baba tendai. Alright. Ah, tendai ndovimba naye. Mm-hmm. Tendai ana musikana.